Piki mai, kake mai, waka piripiri mai ra, waka tata mai ra, e te ti e te ta, ki tenei wa nga, e ki anei ko te kupu o te uru. E te iti e te ra'i, nau piki mai ra. E nga mate, maamaa noa nei i o tatou marae, e inga nei, e inga nei, e inga nei, tena o ki koutou. Koia nei ko Alana Te Piki Broughton e waka kano i mai ana i tēnei wā anga o te kupu o te uru. Koia nei ko te pūrongo, ko te kete pūrongo, ā, he whakakao i ngā pūrongo katoa kua ua i te wiki nei, ā, i a Te Reo o te Uru. Nō reira ka tīmata ake ki tēnei pūrongo tuatahi, ā, ki Te Awa Tupua. Koia rā ko te ū nuku ki Tari Ou, ā, a Te Oranga Nui o Te Awa Tupua o Wanganui, ā, me te kawe i te mauri Ki tēnei wā i ou. Kei a Eruera Rerekura te pūrongo nei. Ka tae te kaupapa waka iraira ko te wakarewa okawa o ngā tari ou ki te oranganui. Ko te waka tō i te mauri te āngaitanga matua. He hihaka ana te ngakau kia tae mai te iti me te mano ki konei. ki tēnei ware o Te Oranganui, ki te whakatō i tō rātou mauri ki roto ki ngā poupou katoa o tēnei ware. Hei aa, hei oranga tinana, hei oranga wairua anō hoki, otirā, he oranga mō ngā kaimahi anō hoki e mahi ana ki roto ki tēnei whiringa ware. It's historical and it's really important because we're starting another journey in terms of finding another um, a place for us that we can be settled and that we can um, deliver the services from. So it's really important today. And in terms of bringing the Mauri stones back to, uh, to, to, the, to the organisation. E tika ana kia whai atu i ngā tikanga a kui mā, a koro mā. Koia tā tātou e whai nei i ngā tikanga i waihotia e rātou mā, otirā, a te tono atu ki te kāhui wairua, kia tae mai rātou me tā rātou, me ā rātou taonga, ā, kia, kia tō mai ki roto ki ngā poupou o tēnei ware, otirā, ā, kia tika, kia tika pea te noho o ngā kaimahi, otirā, ngā kainoho katoa,

It just, it just connects our iwi all the time. So, you know, just sitting in there now, talking to my cousin, um, uh, it was just brought back lots of memories and all of those who passed on as well. So I see them sitting there, so yeah, it was beautiful. E hari te mea i tai, i tai me, me tātou anahe, ne? I tai mai me tā, me tā tātou raukotahi i, i, i muri a tātou e, e āta tiaki nei i a tātou pia. Kia kite nei te ātaahuatanga o tō tātou noho tai, otirā, ka kite hoki i te ara wakamua. Koinei ētahi whāinga a Te Oranganui, kia, kia noho ki tētahi ware hou. Ahakoa kua roa tēnei ware e tū ana, koinei te kāinga ou o Te Oranganui, te ratonga auora o te iwi. Iriwiri Rerikura, te reo o te uru. Tēnā rā koe e Rui, tēnā pūrongo mō te ūnukutari o te Te Oranganui o Te Amatupua Wanganui. Ehara i te mea tēnei ka tū mai, ka tutuki i te takitahi, engari e mea takitini, arā te tari e ranga ana i te tira, ā, ei āpai ake i tēnei kawa o te ūnuku, ā, ki tari au me te kawe i te mouri, ā, ki tēnei wenua. Ko te tūmanako ia, ā, mā tēnei ware e, e āraʻi, e āpai, ā, e waka ai rānei i te tari nei, ā, ki te, ki te tuku i te wā nui o ana, o ana tautoko, o ana manaaki, ā, o ana kaupapa waka ora i te tangata. koia rā, ā, ko Te Oranganui o Te Awatupua o Wanganui. Ā, i tēnei wā e te iwi ka noho tonu tātou ki te rohe nei o Wanganui. Ā, ka whakahokia te mauri kōrero ki a koe e Eru, ā, koia nei ko te waine e oki atu ana ki ngā tikanga tawhito, ā, mō te waka wānau pēpi, anā ka tōia mai ki tēnei rangi. Hei waka Ei wakaora i te tangata, ei wāngai atu ki ngā māmā, ki ngā waeine e kōpū ana. Kei a koe, e Eru. E uri aia nō Ngāti Iniaro me Ngāti Tuera o Parikino. E kairaka inunga aia, kua roa aia e ikoi ana i te ara kia whaia ona moemoeā, ona wawata oki. Growing up, um, I didn't have the role models that I wanted um, or aspired to be, and so I decided that I would become what I want, what I wish I had, um, and I am the second oldest of 11 tamariki. So that was kind of the motivation for me to go out there, um, be something, do something with my life to honestly just inspire them to be something too. E wa ine kai paki i aia, ko tana mai, ai awina i nga mama, ka taia no, ka wano pepi. I tāna, i whakaawetia a ia e tōna māmā me ōna tikanga wānau pēpi. In 2020 I just had this voice that said why don't you just take mum's vision and bring it to life so I just decided I'm just going to give it a go I think it's really beautiful um, our traditional Māori birthing practices I thought it was something that all Māori mama should experience in a more beautiful way

a, a way or platform for us to be able to reclaim our Māori culture in whatever form that looks like. Uh, and we're just starting with Māmā. Kei te aare a Te Merenga ki te whenua o Haina me tētehi rōpū e whai ana i te raka hinunga.

I know a lot of um, people are scared of it, but my wine always pushed me to just go and do what I want, so that's really awesome. And also our Tipuna Kokiri Hoki, who has also supported me financially to head over to China. Tēnā koe te miringa, waea o moe moeā me o wawata. Iriwere Rerikura, te reo o te uru. E mihi ana e Riwi, tēnā pūrongo, tēnā koe. A koia rā ko Te Miringa Parks me tana kaupapa Waka Wānau Pēpi e ai ki ngā tikanga a kui mā Hakoroma. Ko ngā tikanga tawhito e wai nei a ia, ā, ei waka ako, ei tuari rānei, ei wāngai rānei, ā, i ēnei kōrero ārahi ki ngā waeine e kōpū ana. Ku waka pakaringia, ku waka akongia ki nga tikanga a kui ma a Koroma ki tona wa tupua tonu, ana koira te te manu nei, a karere ki tua o tona koanga, ei ei tiki atu i nga ua, a ki tua o o te wenua e tupu na ia, a ki wenua ke atu pera i Haina, a ei tiki atu i era i era taonga me te waka oki mai ki te koanga ki te wenua tupu o te tangata. A, nō reira rā, a, tīkina atu ko ngā kai wānui, ko ngā kai māmā noa nei o te ao wānui, a, ei oranga tangata, ei oranga mo te wānui o te iwi oki. Koia rā ko Te Miringa Parks. He te iwi ka, ka aro atu i tēnei wā ki te pūrongo tuatoru kua puta i te wiki nei. E āngai ana te titiro, a, ki te rangatahi. ā, ki tōna ao, ā, ki ngā poupou o tōna ware, arā, kei te aro atu tātou ki a Zeal, kei a Aroa te pūrongo nei. Ko Zeal tēteʻi kaupapa e wai ana i ngā moemoeā o ngā rangatahi. Kua ono tau tēnei kaupapa i Taranaki e waka kotahi ana i ngā rangatahi kia eke ko ngā waenga me ngā wawata ki te kōmata o te rangi. Ka pū te ruʻa.

validate you for and they only want success from you and they bring that success out in ways that you can't imagine. Ko Jonathan tēteʻi tauira o te kaupapa nei. I tāna, kua kā te aʻi i roto i a ia kia tauruatia ōna moemoeā ki te puʻi taioreore.

It's a bully free zone, so it's something that we just take zero tolerance around, so no form of discrimination, um, yeah, it's important that uh, this space is, is a safe space. He wā i Wakapara ako wakaawea kore tēnei kaupapa. Ko te aroa, te tautoko me te manaakitanga te tino i o o te kaupapa nei.

And you may not always have the motivation, but even against all those things, if you just remind yourself why you're doing it and you just keep pushing, it's possible. Hei tā Dixon, mā te maʻi ta ikaia ai ngā wawata. Ko tā Herd, ahakoa tamariki mai rangataʻi mai, mātua mai kaumatua mai, ka taea ngā mea katoa. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru. Tēnā rā koe te aroa mō tēnā pūrongo mō te ware nei o Zeal. Ko ōna poupou i whakaara ia ake i runga i te whakaaro nui ki te rangatahi, ki tōna ao, ki ngā taʻa e wā o tōna ware, ki ngā, ki ngā au e wā ka pupuhi mai ngā pēhitanga ki runga i te rangatahi, ērā auatanga Ā katoa, ka whakaaro ia ake, ā, e te kaupapa nei, e te whare nei, e te unga tangata nei, ā, i runga i te mea, i runga i te ngākau nui, ā, ki te tautoko i te rangatahi, ā, i tana takahi, ā, i ngā ara rau o tōna ao. Nō reira rā, i te iwi koia rā, ā, ko te whare o Zeal, ā, he mea kite, ā, ki ngā, ki ngā rohe maha o te motu nei. I tēnei wā ka whakawhiti atu ki te pūrongo whakamutunga o te wiki, koia nei a, te pūrongo i ua ake i te roe o Rangitāne. A, he mea tuku e, e Tema Hēmi, a, mō tēnei, mō tēnei ware whakapakari tinana. Kia ū mai rā e te iwi. E whakahaere ana te whare whakapakari o Snapback i tētahi hōtaka hou e aro ana ki te whāngai mātauranga i te mahi whakawawao. I was brought into the course to um, start teaching the self-defense. Um, so initially the course was uh, about boxing and about the confidence. Um, so I came in from a self-defense using martial arts um, angle uh, into building the confidence of these young women. He karaehe iti tēnei mā ngā taiohi kōtiro E whai tautoko ana, e whai aroha, whai arahitanga me te whai huarahi tika mā roto ana mai i te mahi mekemeke. It's about the confidence, it's about uh, being aware of the situation around you and knowing how you can avoid any conflicts, uh, and which is part of what we teach. It's not so much about hitting or kicking, or you know, it's uh, it's about building that confidence to be able to stand up and looking for opportunities how you can get away from dangerous situations. I whakatū mai te hōtaka nei mā ngā kōtiro 13 ki te 17 te pakeke e pākia e te mate hinengaro, ā, e whai mana anō hoki rātou. Ko te nuinga o rātou, e ahu mai ana i ngā tikanga me ngā pae pāpori rerekē.

Self Defence and she's very lovely to work with and we also have Shah and her team and they're lovely as well that do boxing. Yes, I love it. It's the highlight of my week. Kāore he utu mō tēnei hōtaka, e taunaki ā-pūtea ana a Sport Manawatū i te whare whakapakari o Snapback, mā te Tahua Pūtea o Tū Manawa Active Aotearoa ki te whakahaere i te hōtaka whakamana wahine me te hōtaka Tātou Wellbeing. Te Mihemi, te reo o te uru. Kia ora rā e te mame ngā mihi nui i tēnā pūrongo mō te ware waka pakari nei, Snapback. Me tā rātou kaupapa waka aumaru i te waine, e mea wāngai ngā pūkenga, ā, e mōio ai te wahine ka pēhea rānei tēnei āhuatanga, ā, te whakaumaru i au anō, ā, ka pēhea rānei tēnei āhuatanga o te tū pakari, nō reira ahakoa ērā whakaaro ki ngā tūkinotanga ka tae atu ki te wahine, ka pāngia ki te wahine, he whakaaro nui ake i tērā ana ki te tū pakari, ki te tū māia o te tangata, o te waine tonu i tēnei kaupapa, ā, me ngā whakaaro nui ki ngā taʻa e wā o Te Ware Tapawā, ā, tērā te kōrero kua ua ake, ā, mō ēnei, ēnei tāngata e, e rongō ana i ngā, i ngā au kino, ā, e pā mai ana ki te taʻa inengaro, engari ka kite atu tātou i, i tēnei kātū rongoā, ana, ko te whakapakari i te tinana, ko te whakapakari i te inengaro, Ehara i te mea, ā, ka aro pū, ka aro noa ki tētehi wā anga engari ki ngā taha e wā. Koia rā, ā, ko te ware waka pakari, ko Snapback ki Rangitāne. Moe anō e te iwi, ā, koinei katoa ngā pūrongo kua ua ake i Te Reo o Te Uru i tēnei wiki. E mihi kawa atu ana ki ngā pou reo irirangi Māori, ā, tērā ko Te Korimako o Taranaki, ā, ko Te Reo Irirangi o Wanganui, Awa FM, ko Te Reo Irirangi o Rangitāne, Hakiaora FM. He mea tautoko tēnei terenga kōrero e Te Māngai Pā o. Koia nei ko tā koutou pononga ko Alana Te Piki Broughton, e mihi kau atu ana ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou.